Neme bolan podpiska boluň ýaman gowy temalardan gürrüň etýär watandaşlar.
Salam aleýkimler. Näme gowy temalardan adamlaryň beýnisini çokalamakdan başga näme gowy tema gürrüň etýäňiz. Gülşat abla geldi waý duruň indi wagt ýerek ýa bir Gülşat apa bilen bir diskussiýa gideliň. Salamlaşalyk. Salam berdim.
Salamaleýkim Gülşat apa, ýagşymy siz? Waleý, waleýkim essalam. Şükür, çok şükür. Sizler näle? Bizerem oňatdan, siz meniň Farhat Durdyýew kanalyma girip gördüňizmi özüňiz?
Ýogy. Şo bir zatlar sizler hemmäňiziň.
Ýo ýo ýo şo bir zatlar emes, siz girip görüň. Siz hakynda hem bar şo kanalda. Farhat sen maňa söz beripdiň-ä, geljek. Miting etjek sen köçäňde. A nesip bolsa nesip bolsa miting edemiz da men gününi aýtmaga gorkamanda siz pasoýstwa habar etseňiz soň ýene pasoýlar bilen gygyryşyp ýürmäli dep men surpriz edip barjak size nesip bolsa. Pasoýstwa näme üçin habar edin men estagfirullah. Diňe töhmet atýaňyzlar maňa. Ýok ýok siz meniň kanalyma giriň siz hakynda zor çykyşlar bar. Şo siziň näme üçin bu ýerde şuny iki tek halka garşy watanymyz gül ýaly dep geplişiňiz hakynda çykyşlar bar. Özem halka garşy gidem bilen bar. Hemme zady bar. Men halk, men halka garşy gidem ýok. Siz kime garşy gidewsiz? Türkmenistanda çörek oçura durulýarmy şu wagt Gülşat apa? Bilem ýok men. E, goýalyda şo gürrüňleri, goýalyda.
Ata Gülşat, goýaly. Gutda öň öň oçur görmedik ýaly. Gara meýli a biz erkaçana çoçur görmeli şu gün wideo geldi şu o oçura durupdylar a kaçanaça bizer oçur görmeli aýtganda neçe ýyldan beri gidip oturan şu oçurlar neujeli sizler oa şu gözüňizle gören ýok a bizer şoňa indi alyşyp oturabermelimi indi şu oçur barmyş dep a oçura duraly diýip a gaýrat etseň a neme kim aly gülşat a halk halkyň bir arkasyny bir tutagaý hiç bolmasa nirde gördüň sen on iki ta oçur nirde gördüň.

Näme üçin häzir aktiwistleri toplap otyr, size hiç kim hiç zat diýenok. Siziň gül ýaly Türkmenistanyňyz näme üçin aktiwistleri toplap otyr? 25 sanysyny kim toplaýar? Ahmet Rahmanow, e, Baýram Allalyýew, o beýleki Kamil Abulow, olar içerde ýatyr. Deport etjek bolup otyrlar näme üçin? Habaryň barmy şonuň? Habar, kakişlik bar habar, konkretno bar habar. Näme üçin toplap otyrlar Türkmenistan gül ýaly-da? Habaryny biljek bolsam göç idaresi spesialnyý şu aktiwistlary o ýalan ýol bilen çagyryp alyp otyran. Habaryň bolmasa girip gör giniň.
Eşden ýok enen siler neşetin. Wallahy eşden ýok. Tamam onda eşitmän bolsaňyz tuzla baryp bir habar alyp gaýdyň halyndan.

Üstüni açan üçin toplatyr. Hawa hawa üstüni açan üçin toplatyr. Siziňki ýaly çapak çalan bolsa toplamaýadyr. Sen bardaň sebäbini sora hany siz näme üçin topladylar diýip. Men sebäbini soramak gerek däl meň maňa da bar meňem adym bar şol listde. Merdan.
Maňa sebäbini soramak gerek däl. Begen sen ýollar açylsyn diýip gygyryp ýörsüň begen öýüňe gidersiň. Merdan.
Muňa iş dogry görüň, uje bu wagta çen normalny bolan bolsa halkyň tarawyna öterdi, üstüne gitmeňler dos. Men halk men halkyň tarabynda halk hemme kim uje bar sizler sizleriň soňky siz iň soňky eden işiňiz bara mazarlykda wideo çekdiňiz ara şo sizler sizler bara şo wideo çekip goýduňyzlar a maza ba neme farhat sizler mazarlykda wideo çekdiňiz a şo sizleriň ýaman ketdi aşypkaňyz boldy. Üçdem dörtdem moderator bar a. Men sanakly iki kişi goýaman dedim dany bar iki kişi. Bile sen özüň. Şonuň üçin. Ýo indi duruň mazarlykdan gep etdiz a Gülşat apa howa indi Gülşat apa soňuny aýdyň. Sizler şony ýaman ýalňyş etdiňizler bara ölenleri. Näme üçin ýalňyş etdik.
Bara ölen hiç hiç bir öwlä gidip wideo çekilip ölen adam bara öýdüp neme edilmi açylmy ýaman ýalňyş etdiňizler. Bizler ýalňyş etdik da konsulstwa dogry etdimi baryp. O saglyk nemesinden, dünýä saglyk örgüdinden adam gelip konsulstwa, e, mazarlygyň içini wideo çekjek wagty ýoldan ýaşyl baýdaklar görünmesin, Türkmenistanda koronawirus ýok diýip, baryp şo depderlerine çe ýygnap baýdaklary goparyp gaýdyp olar dogry etdimi? Ýok, ýok, ýok, ýok, ýok. Sen bu ýaşlaryň pasosdan hiç goşma sen bärde Farhat. Hemme zadam sizler oýnap sizler etdiňizler. Dokazatistwam bar elimde. Dokazatistwam bar. Ýok, ýok, ýok. Ýaman ýalňyş etdiňizler Farhat. Ýaman ýalňyş etdiňizler. Ýaman dogry etdimmi?
Olar Düşek.
ony bar asly Allahyň öňünde jo- size Allaha garşy geldiňiz. Ölüm hemmämizden bar. Her Bizer bar. janly ölmeli bir gün. O nähili öljegimizem diňe Alla bilýär. Diňle. Düşek, bizer Diňe Alla Allaha bilýär. garşy gelemiz Siz bilen. ony ýaman ýalňyş etdiňizler. Ýaman ketde günä gazandyňyzlar. Şony etmeli dälsiňizler. Şu günüçe edýän işleriňiz tagam ýalňyşdy. Soňky eden işiňiz wapşe Şu güne çenli tagam götüni açyp ýördük, indi beterem götüni açdyňyz diýjek bolýan diýip düşünýän. O göt açmak däl, sizler Allaha kafa tutduňyz, Allahyň işine bara itiraz etdiňizler. Sizler Allaha itiraz etdiňizler, Allaha ýok, ýok, ýok.
Imanyň bir barmy seniň Gülşah?
Heý. Men iman bolany üçin aýdatyn Ýo ýo Gülşat apa sen namaz okaýaň özüň. Namaz okaýaň dur indi. Namaz okaýan bolsaň öwlüýä baryp.
O meniň borjum namaz okam ýöne men yslamam öwrenýän şoň daşyna yslam öwreniňler. Yslam öwreneli yslam öwrenenler sen boljak bolsaň senden ne peýda bolýa.

Ýok ýok ulara koşup oturma piwa içsem ara içsem bu özüniň çekjek nimesi günesi namaz okap turupda endi eger ok oturan bolsa kıl oturan bolsa özüniň günesi boş ýör ony kara şu ýerden törtde üçde üçde girjekler bar pa oçirdi şularam nime bilen gülşer bilen gepleşjek
hoşma soň alamaýyny watandaşlar gülşer abla sekiz ýüz dollar alady aýlyk Meýli ine bu watandaşlar girjaklar sögünmäň gaýrat ediň oňa. Çykyp dursaň Şaýdýas hem çyk oturarlar durmazlar. adam aýt öz öz özüniň nähili adamlygyny görkezip otyrlar şaýda sögünip.
Çykjakmy Tamam. çykarymmy. Ýo ýo men çykdym. Tamam boldy boldy.
Çekjan bärik geldiňmi sen? Söýülmäňler watandaşlar.
Nur sen awap şey gürleme Nur. Bir efiriňi alyp bir normal gürleşme. Bileňok gara men adam iýenmi? Ýok, Ha, Nur. Nur, Nura bir meni- az gepim bar. Bagtyk dur bir min. Nur, mana Bagtyk diňle otira gürleşiň mutis adam ýaly. Näme efiriň alany uçuryp goýberiň. Barandan. Özüm. Bak, Naka mallary almasaňyz oňa. Ýa, e, nime, wa- Gaýrat ediňler nime watan üçin makara şuýam kyz maşgala meýli ine şurda prost men berjek soragym ine şurdan hemme neçe kişi ýüz el ýüz elti adam bar kimiňki dogry kimiňki ýalnyş deseň wara men saňa aýdyn ine şurda ýagşy gep eşitmiseň Gülşat. E maňa sögün gal pažalsta ýöne men size bir aýdyn men efire girmegiň maksadam näme bilýaňma.
Ýol Ey ene ýene awusaň ey götüňe sikin seniň haramzada jelep eneňi sikin seniň. Watan üçin watan üçin oňa. Eneňi sikin sakarda bilen saýatda suka bilen başlyklar bilen sikişip bere gelip indi. Estapyrallah estapyrallah.
Kara hemmesi bara girenler diňe sen sen üçin girjek bolup oturyplar. Nime üçin patomşy seniň ýalňyşlygyň köp. Owa ýene aýdasan aý bilen. Ine şu ýerden kimden sorasaň sora, aýdady saňa. Seniňki dogrymy ýa şu ýüz elli kişiniňki dogrymy.
Gitdimi aýol? Ýok ýok, a gitdi-ä.
Ýa aslynda Batik ony almaly däl agam aslynda bara biz bir Ýok, derek ýok, oňa wagt ýidirýärkaý ony Ýok, näme üçin alýanda mož bir e, pikiri bardyr, dü- mož e, düşünendir Ýok. ýalňyşlyklaryny diýip şonuň üçin men köpden bäri bu bilen gepleşem ýok şonuň üçin hem aldy. Mož pikiri Dogry. e, üýtgändir diýip.
Bolmasa Ýa, Siranyň ol- geçdik gördük pikiri ýok-da obşim. Ýene şu o- olaň
Diktatora nämede? Ýokardaka baglanyp bilen Olar ýok. ýörite hak seret. Ýörite olar hakyna tutma. Da, seret onsoň ara diňlan. Bir zat aýdaýynda men häzir. iň soňky sözler diýip otyrlar-da, iň soňky sözler. Wyždany, namysy bar, bar aýal maşgaly kim bolamala? Wyždany, namysy bar adam bolsa, indi ops ynsan, ynsan. O sözleri eşidip oturybam bilmeýär şu taýda, şu ops şu çatda giribem bilmeýär. Normalny adam bolsa, normalny ynsan bolsa, wyždan bar bolsa şu çada girmeýär. Olar ýörite proýekt. tutulan ýörite bar şo taýdan näme söz eşitseňem götüňe lümman taýak soksalaram şo taýdan çykma otur şo taýda şolaň bagryny ýap diýýär bilýäň ol olar o, o sözler olar üçin hiç zat eşitýän sözleri o Allaň adyny alyp men namaz okaýan diýýär wah seň okan namazyň
Abdullaga zapros goýberse alyp bilýän Eňe. wagtynda.
Hazara oglaýyn bar-a, diýmäýin diýseň, ogluna maksat, maksada diýmeýän zatlar ýok. Maksat ýekeje söz sögseň diýdi, Leýla, men seni çykar, çykararyn diýdi gon. Şol indi öz işini ýerine ýetirjek bolup, ejesini, bajysyny, aýalyny, hemme zadyny goýmadylar gon, öz işini ýerine ýetirjek bolup, sögmän oturdy şol oglan. Bigaýrat. Bigaýrat to bular o bular Ýa şu almaly däl. ýaňky na Gülşat Gülşat hakykatdan hem bar şu zatlary rast aýtýan bolsa näme üçin a ýüzüni açyk geplänogaý oňky dogry a arkadagam arkasynda durardy na aktiwistlerem bar şu günki ýygyn abdurlar şoňa niçik barmagynam batyryp biljekkä näme üçin morla Nälik- gylyç atyp çykyş edenogaý. Mälik dostum birmi sözüň bölýän ollara oň eden etmiş kän oglum bir oglan aýtdaho men Men aýtjagam dä, o sözi aýdasym hem meniň ýok. Plan ýerden çagyryp, men oň diýdi, etmeli işimi edip goýberdim diýdi. Seret, ony tanaýan kän, oň edip ýören işi gowy däl, düşünýäňmi? Sadagaň bolaýyn, Allajan.
Eý-weý-eý. Eý, bor-la, ýok. Neme wapşe ýaňky günler gürrüňem etmek gerek däl.
Çünki şoň ýalak bar-a. Bet asyryň bar gürrüňini etsegem özümiz bar şoň samsyk bar derejesine özümiz düşürýäs da äý ýapar temany başga tema Hawa olar alyberjek. olara kellämizi agyrtmaly däloo biziň esasy önemli işlemimiz a olar olary wapşe biz diňlemeli şolaň çadyna da barmaly däl şul şolary diňlemesek şolar ştak salmasak da a çadyna baryp diňlemesek de öz özleri uçup galýar şolaň öz özleri öz özleri ýitip gitýär ýöne biz olary diňläp şolaň çadyna baryp Olary biz neme etýäs, olary ünletýäs, sara. Şolary hiç idemesek öz-özleri ýitip gitýär olaň. Soňky wagtlar şolaryň efirine girjegem ýok, oba, baranam ýok soňky wagtlar. Ana şony şeýtseň şolaň öz-özleri kaý bolup gitýär olar. Aslynda watan üçin dogry etýär girip bara sögüp. Berekella diýip içimden nara begenýän menä dogrymy aýtsam. Ýo sögü edany ýöne biziň efiräm näme etýeda biraz mas garalaýan. Ýo bilýän daýagam ol ýöne haramzadalar bar a ol bihaýa diýmäýin diýsem borlaýagam şoň üçin girdim nemesde girjek bas alaýagam. Bar bar agam. Bolýa.
Aha ýagşy.

Walla bagşy Ol aýrylan bilenem bu haramzadalar aýrylmajak bu Agzy bir bolup çykaýsa ana şu aşagam gider ýokarsam gider Mälik halk bolup çyksak görä aşakdakysam galmaz ýokardakysam galmaz görä köki köki söki bilen aýryp zynmaly o wapşe bu
Wah şony isleýän eý halk isleýändiremde ýöne nähilek nirinden tutjagyny bilýän däldir leý halkam maý isleýänmikä diýen. Bolar bolar Mälik hökmany suratda bolmasa bu bolany ýok bolýa şu şonuň ysy gelip duran häzir hawa ýakynlaşdy Köpüsi Türkmenistanda eşidenem bar. Hoo girýenem bar neştade izleýenem bar görüp oturan watandaşlar efirde paylaşalym şolar şu Türkmenistan Türkmenistandakylaram görüp biraz batyrlansa bizim üçinem obat. Şolaram bize goşulyp gider primerne.
Bahti buratok saňa bir şey söyleyin da. Ben da Türkmenistanda ekem

Ýok, halkdan. Şeýdäki halk bir adam atsa, men size söz berende, mentlaram biziň taraba geçýär, waýennilaram-da. Hiç bolmasa bara watan üçin. Meňte adam toplap bara içinde meňte adam toplap nadýožny adam bir toplap bir başlasaň

Ine şu ýerde neçe kişi, ýüz kişide, aýdy hemmesi dawaý diýdi, emma çykjak adam ýok. Meniň aýtjagymda hereket ýok, bir men müň adam nadýožny adam. Distwitsinno da ot çykaraýsaň, ine şu gapdalyna koşuly gitjek ýaman köp tapylady wara. Bu ýerde efirde bir meni çykjak köp, hazir dawaý kim çykat deseň hemmesi men çykjak, men çykjak.
Hany şu inan ki, Brafolkda

Ýok, Ýöne o adamy aňlatmak üçin pul işlerde bar ya nime watan, watan üçin. Bir kellede bar, nähilem bolsa logikany bar, aýlap bilýän adam goşula görsün. O, o ne alak bar, gelmejegi getirjek bolup zorluk gerekkä. Siziň işiňiz boş, zatlardan derek ýok diýen hiç wagt gelmesin, başaşak gelsin. Gelmesin on ýaly, gelmedik ýagşy. Bu politiski bar arenaň içinde şon ýaly haýwanlaň bar görünmedik ýagşy. Baş aşak gelsinler. Birazajygam bolsa bar, şu zatlarda şaryt etgen gelmese gerek ýok bolmana. Şolar bar, bolýar. Gidip duran işem şolar boljakdyr.
Aktiwistligiňizi brakyň arkadaşlar işiňizi işiňizi ediň de. Biziň işimiz indi her gün ya şunuki tak efir açmak. Şo diktatora garşy şu suratdaky bara seredeli Jemal. Ine şoňa garşy. Näme etseňem et Jem obar. Indi kal jamez bar-a.
Jemal jan men saňa bir şey söyleýin janym. Jemal Men kim islemirem.
Watan üçin?
Ýarym bilmiyorum. Bilmiseň-ä.
Ine şo başda bir Ýok. men Solta Dursoltanyň efirlerine girip oba seniňki dogry dep birden soň nime tarap çepekçi taraplara öti gitdi. Bularyň edip oturan hereketleri ýalňyş dep.

Ýadyňdan çykarma Gülşat barmaly bolasan. Barandan soň ine şony kitek halk hazir kandak kösenip bilen. Ine şo günlere düş düşaňa men gözüm ýetip duran. Ýene eşek. Salam aleýkim pikir sarpa pikire sarpa. Salam aleýkim Bahtyp dogan Salam aleýkim watandaşlar ýaňy mazarlyk hakda gürrüň çykdy.
Mazarlyk hakda gürrüň çykdy şo mazarlyga baryp wideo çekenleriň biri men. Ýaňy aýtdy, sizler şo işi ýaman nepravilno etdiňizler diýdi, perenosnyý smyslda, mekgem ýapyşdyňyzlar eden etdiliginden, konsulstwanyň diýen manyda aýdyldy şo gep, şoň ýaly düşünmeli bizler. Soň aktiwistler sorady menden, aktiwistler sorady, şuň ýaly gürrüň bar, Farhadyň özi aýyrtmyş şo baýdaklary diýip, ot soradylar-da, adam üçin interesno, na samom delemi diýip. Indi şo ýerde logiçno predstawit edeli, bir adam üç ýüzden köp mazar bar, Üç ýüz sany baýdagy ýeke-ýeke aýyrjak bolsa, onda hem bizlere görkezmän, bir güni ýetişermi bir adam? Ot logika nirde şu ýerde? Prostoý logiçni predstawit edeli. Dopustim, Farhadyň niýeti barmyş aýyrmak, skryt etmeli bizlerden gizlin. I üç ýüz sany mazary, o hem hersi bir ýerde aýlanyp aýryp çykjak bolsa. Hany logika? A bu köki nirden gelip oturan? Çepekçilerden gelip oturan. O bir. Ikinjiden, ikinjiden mazarlyk bolnoý tema. Mekgem tutduk bu nämäni soňam şu sizler konsulstwanyň boýnuna atdyňyzlar şo nepravilno zat diýip gürrüň edenler boldy geçen gezek Leýla Kamalowanyň efirinde düşürdim düşündirdim şu ýerde hem düşündireýin ot näme dokazatelstwaňyz bar şuda iminno konsulstwa aýyrdy motiv prwstupleniýa diýen termin bar

Hä, bu ýerde şunça türkmen ölenmi, oho, türkmenlerden dolup giden-ä bärsi diýen gepi gizlemek kime wygdna? Koneçno, konsulstwa wygdna. Bizler häzir şo guýrugyndan tutdyk şonuň, şoňa jany ýanyp, ana şo öwlýaçylyga baryp eden işleriňiz wapşe nipravilny boldy. Sizler Hudaýa garşy geldiňizler, bizler Hudaýa garşy gelemizok. Ýurduna goýbermedik günekermi kesel adamlardan dollar sorap bäş müň dollara çenli ýa şolary şu ýere ölmege mejbur eden günekermi watandaşlar ine sorag otkryty kimde näme pikir koneçno konsulstwo güneker şu günesini bizler açýot dirsmi bulara ýakman başlady ýa şu iňki iň soňky eden işiňiz wapşe nepravilne bu nämäniň gepi bu. Ýok ýok bular bir hiç düşünmezlik pikirlenmezlik gepleýdiler.

Men saňa aýdyn, ýer şara gidip planeta ýarylyp tazana toplana ger million asyrdan ýanki ýyrtyk dogulsa da adam bolmady şu adam men saňa aýdyn. Ýok gara ine köp köp bir mende komentariýada öň bir ýyl mundan öň ýaman köp garşy çykanlar bar tubara. Şolaram ötdi asta asta. Sizleriňki dogry dep ötdi şolar. Ot şonuňki tak bolar dep umyt bilen aldym ama boljak zat ýok ekeni ol boljak emes wobşem.

Yani ki çykan neft gaz baýlyklar prezidentiň prezidentiňkimiş, hökümetiňkimiş. Na owaý. Halkyňky däl. Hem aýdady lawaýyk.
Näme üçin dedi owaý sizlere näme üçin bersin dedi. Hökümetiňkä ol prezident prezidentiň nämesi baýlyga dedi näme size näme üçin bermelimiş dedi wala. E adam adam izwinýaýs koneçni mal bularam a munyňky tak mal bir adam göräýmek wala Gülşah.

Hi bu samsygyň kellesi barmy o bar baýdagy koparyp.
Men şu açyk mazarlary görkezip
açyk mazarlary görkezip men video çekdim 58 sekund özü şu TikToka goýuldy. 2 günde 2 günüň içinde 250 müň prosmotr aldy. Patamu şda halkyň balnoý temasy şu tema. Rossiýadan studentler çykyp şu orginal wariantyny goýber bizler imoda paýlaşaly ýurdyň içindäkilerem görsün dažy dip.

Içeri aldyr otyran. O, geçer, bunlar kowaradlar. Näme üçin ede otyran? Korkup otyran şu, şonuň üçin öňümden çykmasyn, masgara etmesin diýip. Şu bize, bizler üçin hem şo plýus.
Şte bu watandaşlar paka şu aktiwistler, ýürekliler, barwa ko, a, çykan wagty da koşulan gaýrat ediň o. Gara biziň içeride näme bar? Türkmende bar ya bu amyň ölçegini bilen bolsa men bir halta una değiştirerdim dep soň aktivistler bu işi atarsa valla bu günüňizi görmez. Beteri çıkacak. Yurdun beteri çıkacak. Doğru.

Ýagşy watandaşlar sag bolňlar.
Kanaly primerna nime deme nime. Men hem çykamam bara men hem kesel bolanda köp oturybilmem bara.
Şeýle saňa hem Allah şypa bersin. Watandaşlar sag bolňlar.
Amin amin spasiba aka bu öter bu niço zyýany ýok dana.

Bar maskalar tak ýaz wapşe findi bobro maskalar bar bar abdy şu maskalar bar tak ýaz çik ýaz bizi görsünler adam odaklansyn bir ýere görsün da biziň barlygymyzy näzmi ine näme hatýa bu maska bilen çykaly tapsa taparlar oba eger-de bar şu zat etme edip bilmesek znaýyş bizden bilet nädiýsem sana tolk azrak Ýok, nere, nere, e, nime hem protest aýdy ussammy?
Ýara, protest, men protest, indi bundan soň meniň kelemde başga zatlar bar. E, şunu etmeli. Seret. Protest diýende 21-nji asyr Eşit olsan, 21-nji asyr mediamyz bar. Media elimizde internet, e, YouTube de, e, TikTok de, Facebook, Instagram hemmesi biziň elimizde. Aýdyp otyna sana. E, men falan o adyny aýtmak gerek ýok. Men türkmen graždany. Şuň ýaly, şuň ýaly, şuň ýaly. Bir sekund. Şuň ýaly, şuň ýaly menä Hawa.
Siz ginalik bildirýär. 30 sekundlyk video çekýär. 30 sekundlyk. Boldy. Goý we adamlar zat etýär. Näme diýse.
Salam aleykum.

Gyn zady yok etmek stadan gerek bole men ederin onu men ederin men ederin ýöne sizden de garaşýan emme aktiwistlere haýyş aktiwiziruýt edeli onda wkluşat edeli zamogy açaly owa çykýasy maşykýaly mundan soň owa emme çagyryş edip çykýasy maşykýaly oturýas gürrüň edýäs owa

Şo hakda wideo çekip goýartym. Şo wideony premýer paýlaşyňlar, görmedikler bar bolsa aktiwny gatn şo spiskda spiskda kança ýigrimi bäş kişimi ýigrimi sekiz kişi bar bolsa şo spiskdakileri alyp otyranlar. Men ýörite şolar üçin premýer nime etdim da indi. Wideo çekdim. Ine Baýram Alalyýew ýalňyşyp şo nimäniň kurçogyna düşüp baran da göç idarä.

Owa, bize kolaýlyk bersin, pasportlarymyzy uzaltsyn, biz ýene hem gulçulyk etjek Türkmenistana, biz ýene pul goýberjek, ýöne aňyrdaklar gelip, bärdekiler gitsin, ine şu alyş-beriş, gidiş-geliş bolsun diýip otyrys. Ýöne, bolup oturan zada serediň-ä. Ne aňyra gidip bileris, ne aňyrdan bäre gelip bileris, o bir. Ikinjiden, Eý, aýtsaň bara spisik dolýaow, prosto bara meň gaharym gelýän zady. Ýok, ýok, Alisa. Şu zatlary aýtma, şu zatlary aýtma, primenow suçamez, watandaşlar. Ine, dopustim, par inimeniň aýdyşy ýaly Alisanyň. Gorkmaýaňyzlaý, muny tek näme edip. Alisan, menem köp oturybilmen, Arzuwada nimäge bereli, biraz uýam aýt, aýtjaklary bardyr.

Ýa artistler emezden artist artist bolmaýanlar hem bar a. No erkekler öňden gitdiği zaman hatynlar hiç bir zaman izde kalmaýdy.
Yo, Ben aýtdy yazadym size. Maňa garaňlar. Daway çesni. Hazır. Tam biraz size saçan aýlasam,

Goşulanyň üçin sag bol, minnetdarlyk bildirýän. Sag bol.
Laçyk. Howwa. Şu efirler köpeldeliň lan agam, efir ýaman az bolýada.
Az bolýa ýöne dogry aýtýaň ama näme Arslan aga Biziň hem işimiz bar, işimiz gutaran wagty Yo, işden... sen, men, sen, sen yok özün et, sizin yok özün et diye muha menne. Yok, bilen de indi... Farhat va, es, o va, di. Aydır, aydır.
Şu opsum şu esasrak öňde görünýänler bar, ha, şolar bir köpürak köpürak men aýtsym ýaly gezekleşibrak bir günde bolsa da şu efir diýilýän zatlar Indi ýaňkyýal watandaşymyz çykjakda günde dört-bäş sany. Indi tek bilmeýänler bar-da görýäňmi, men birinji gezek görýände men şu zatlara garaşyp gördüm, ol indi birinji gezek gabat gelýän diýip çykdy internete. Internetde çykýan eken eýýäm. Gatnaşyjylar, şaýat duýup gelýän premýerni efire açjaklar, bar bolsa efire açyňlar-da, nane, hökmany suratda şu diktatoryň gürrüňini Şo diktatoryň temasyny açyň. Näme üçin diýende dogry aýtylýar. Ýaňky oglanam birinji gezek girendi, birinji gezek eşitýendi. Şo bilmeýänler bar, eşitmeýänler bar. Şolaram biraz şolaram goşular bize nesip bolsada.
Şu efirleri
Eger maňa biraz Çykdyrmaň, meň aýdyşym ýaly bolup, bir hepde-on gün barlap göreliň watandaşlar, şonda nähili neme alýas, netije alýas. Gaty gowy netije alarsyň. Bir hepde-on günjük şu yzygiderlije efir edeliň, sypdyrman, üç-dört sagatlap, gezekleşip, gezekleşip. Adam köpeler.
Eý, serediň-eý, neme,
türkmenleriň arasynda düşünjesi gowy, ýaňky pikirlenişi, düşünjesi gowy, bilim, düşünjesi, hemme zady gowy oglanlar bar. Käwagt diýe, efire girýäs diýe, gapdaldan adam alýarlar dämi diýe, men bir zat diýjek bolýan, düşünjämi, pikirimi beýan etjek bolýan diýe, gapdaldan adam alýarlar da, meň sözümi, bölýärler diýýärde. Düşünýäňmi? Diňlemeli.
Diňlänoklar diýýär. Şonuň üçin şol diňlemänlik üçin men giremogam diýýär. Men gatnaşamogam diýýär. Ýöne e, gürleşip görseň wara düşünjesi uly e, e, bilim alan ýaňky uniwersitetlerde Türkiýede zatda okap işläp ýören e, ildeşlerimiz gaty kän ekende. Iňlisçe de bilýär olar, daşary ýurtlaryň syýasatdanam, hemme zatdanam habar, bütin dünýäden habarly adamlar bar. Ýöne diýýär, men diýýär, efire girýän diýýär, gapdalymdan birini alýarlar diýýär. Soň diýýär, bir zat diýip başlaýaňda pikirimi jemlemänkäm diýýär, girýärler däniň sözüňi bölýärler diýýär. Şonuň üçin diýýär, men gatnaşamogam diýýär. Men tarap uwaženiýa zat ýok diýýär, şonuň üçin giremok diýýär. Şoň ýaly Ildeşlerimizem bar, ýadyňyzda saklaň şony bara, bar şu Türkiýede-de bar şoň ýaly adamlar. Gaýrat ediň, eger birini alsaňyz, eger gowy aýtjak bir pikiri, zady, alternatiw, gowy pikirlenýän adam bolsa, gapdaldan birini almaň, şeýle bir adam alyň, ikinji adam almaň däne, şol adamy diňläň. Gaýrat ediň. Soň pikirini jemländen soň beýleki adamlary alyň. Sebäbi girjeklerem girip öz sözüni aýdyp bilenok diýýär. Meni girýän diýip aýtjak bolýan diýip meni diňlänoklar diýýär-de, düşünýäňmi?
Ýok. Şolar agam nemede şu alyp barýançy, alyp barýançy sazlamaly. Alyp barýançyň özi Mysal üçin, ine, Nur aga diýýär-ä, Gaýrat et, biri-birimizi bazara öwürmäliň, her kim gepleşip, gezekleşip gepläliň diýýär-ä. Şolar ýaly alyp barýançy sazlamaly. Bir adam gepledimi, şony dokonca diňlemäni başarmaly. I diňlänokmy şol, ýöne bazara öwürmeli däl-ä şony. Garaşmaly, gaýrat edip. Şol i garaşanokmy, şo garaşman, ýöne özi diktatorstwo bolýar eýýäm, şol özi hiç kimi diňlemän, diňe ýeke özi gepleşjek adam eýýäm diktatorstwo bolýar, manysy şoň. Şolar ýaly ekeni, uzak saklamalam däl, ýöne geleni hökman diňlemeli, gezekleşip, gezekleşip gepleşibermeli. Dogry, dogry, watandaşlar, bir mutara men özüm kesel bolanda. Bolýa, bolýa Batyk. Bolýa, başga açjak ýokmy Myrat Razakowa şatdana, Myrat Razakow açaý efir baralyň. Efir, efir açjaklar bar bolsa şoňa geçiňler watandaşlar. Myrat Razakowa sesleniň, aç, açjak diýýämka. Menem şu ýagdaýym bolandan şu ýarym sagat, bir sagat açyp bir men. Sag bol agam, Taňry arkan gul okan. Etmesem bolanokda.
Şoň üçin ýagdaýyma düşüniňä watandaşlar. Hazir özüm. Bolýa bor men çykdym neme Alihan eke al men diýe. Sag bol. Aý bölek açjak diýýän men ýigrimi minutdan diýýä bolýa aý bölege geçýäs barymyz. Bolýa bolýa sag boluň watandaşlar. Alihan ekeni al. Bolýa bolýa alaýyn şonam bir bir minut iki minut.
Alparslan aýtjagym bar diýýän men oturmalmykam gören. Geläýerin täzeden men çag. Men çagyrýan bolsa geläýerin men diýýän Alparslan aýtjagym bar diýýä Alyhan eke.
Alparslana unda Umyt eke siz bir minut çykyp duruň soň bular gepleşip ondan soň efiri kapatmasaň bolmyny hoşmy? Ha bolýa sag boluň gijäňiz rahat bolsun. Dawayt.

Beni gördün ha maskada. Kapüşon. Maskada kapüşonda gördün ha. Gördüm gördüm ağam. Onda hepde bir ses bu efiri. Ova. Nesip olsa. Sen hem açaň, men hem açaň. Maskan geýen super maskalar bar. Alýan maskany Açyň ýaly owa. Adamlar paýlaýan zatlary. Kötüne zadyn düşýän. Özümizden başlamasak hiç kim bize ynananok düşünýäňmi? Dogry aýtýaň. Men nesip bolsa şony edeýin. Ýöne sen erte ýörün. bir dogandan baýanymda bilerek wideo edip, şu Nuryň kadagyny kawuradarys.
Şu, e, men aýtjak zadym, sen bir gün aýtja, owa, hepden bir gün al, izin günüň al, men izin izin günüm alýan, paýlaşýas, köpelýäs, her kim her kim poddeşka etýär. Barmy sen şoňa?
Nesip bolsa. O zaman sana inandım. Alparslan. Seret, özün şu taýda bara 62 adam eşdi oty. Hemme sen mertler galdy şu taýda bara eşden. Sözün hmm. aldı. Güne belleşen. Owa. Nesip bolsa. Yitik gitmeyen Alparslan. Yok yok arkayın ol git yitik gitsek odan bu wagta giderdim ben.

Aý bölegi efir açjak diýdi, aý bölegi bar alyň Alihan. Hawa, Ýigrimi eee, telefon.
Aý bölegi. Aýt aýt Ali. Neme watandaşlar efir açanlar Leýla bar diýe ondan soňra Aý bölek bar.